ku na vanhu lava kuma ku ri va teka ti-screenshots ta leswi ni nga swi tsala i think i still remember exactly what i wrote ni tsale straight ni ku a man who commit suicide is selfish and a coward a ni swi rivalangi swi sweswo and i still stick hi marito ya mina lama ni nga ma vulavula um swi vurile sweswi swi na sweswi na swi vula raising being ni vulavula sweswo um imagine a no nghena kwala ka facebook ni sungula ni ku hayi um loko munhu a karhele hi vutomi a tidlayi ni nghena kwala ni ku hayi loko munhu a karhele ha ti dlayi just imagine so ni vula ku ri if somebody is attempting ku va a commita suicide or something a kombisa a ni va na tiction ya tin'wana ta ta kombisa ku ri munhu u lava ku commita suicide a ni fanelele mina ni sungula ni ya fika ni ku a ni n'wi bela mavoko ni ku ri no eh, what you did is right hi ndle kahle ngopfu u lava ku ta khomisa u lava ku u lava ku ta computer suicide imagine if i have to go around ni byela vanhu ku ri hayi loko munhu a karhele hayi a tisungi kumbe munhu a ticheleli tiphilisi just imagine if i was like that ni famba ni byeletela vanhu ku ri vanhu ta swi fana sweswo there was no way people i was uh, gonna say to people they must uh, kill themselves or do some stupid things

moya wa mina wu le hansi ngopfu um, I've known Marat for Karola. She was dating my sister. Shakali. I've known him. So I just still the course ya rifu ini andimbikwa nkosi but ni vulavula hi leswi ni nga ku swi voneni ka social media a ni swi tivi a vulo ni byela va n'wi muti ni ta twa ni ta swi twa nkosini ku ri what is the course ni vulavula based on what i've heard la ka social media or what i've seen la ka social media so ni kombela mi sukela ku ni jajajaja people andani herald loko i ku ri ku na mhaka hi nkosi wa diamond hi byelini mi tshika ku fela endzeni

ngakho lo create fund inkosi wamuntu just create fund nje kulapho for the likes takafacebook swi na vuchupiti nyana ndzeni sweswo swi na vuchupiti nyana sweswo swi ndzeni so uh, people i'm one strong man eh, mina ni hlangana swin'we swo tala but i'm not happy the, the way you're running social media uh, especially sweswiwa hi nga na Gome. It's not good. kwakuxiphukuphukhu ah, xitele ngopfu that's why vo tala nyuti ya na mabloka okay people um a ni muviki wa nkosi but i want to clear timhaka ta ku ri mhaka leyi ni nga yi vulavula ya um, computer suicide and all that ni yi vurile ene ni a sweswi na ha vula a man who commits suicide hi ku ya mina is a coward na ha vula na sweswi that's being selfish irrespective of depression or whatever that you're going through i still say it na ha swi tika ka marito ya mina na ha vula swona sweswi a ku cincanga nchumu a ku cincanga nchumu um rifu ri twini may soul rest in peace um, e ta va no we're all going to die people no one is special here hinkwenu laha mi pfuna nchumu ngopfu ku va ku ri swilo swi ringani mara mi pfuna nchumu ngopfu hinkwenu ya ku fenda hambi mu create fana la ka social media rifu ra munhu doesn't matter Even if you hate someone, but you don't wish death on another uh, human being. You can hate somebody, it's one dynamic, but don't never, um, don't ever, don't ever wish death on umuntu un'wanyana swi nga ri sweswo hinkwaswo swi na vuloyi a ko va jelasi kumbe na swin'wanyana ku va vuloyi swesweswo i vuloyi so um, ni nga ni miscode ni nga ni miscode ni vula leswi ni nga vula swona na swi tikaka sweswi nga vula swona ni nga ni miss code i know ni nga ni miss code a no laka ni ka clarity ka swona sweswo na sweswi na swi tikaka sweswi ni nga swi vula last week na vula leswi i still emphasize a man who commits suicide is selfish and a coward leswi vulaka swona sweswi a mi cincanga nchumu sweswi mi ya ku ni khuteni mi ni yisa laha mi ni yisaka kona mi endla ti-tiktok hi mina i don't give a flying fuck ni ta va ni vulavula leswi ni i stand for the truth ni vulavula leswi ni vulavulaka swona ni swi vulanga namuntlha ni swi vulanga tolo i have said it several times and a ni nge cinci leswi ni nga swi vulavula simply because ni lava ku accommodate vanhu loko ku ri na loyi a twisaka ku ri maybe leswi ni nga swi vulavula swi n'wi khomi kahle you can go to hell you can just go to hell it's easy as like that loko fila ku ri maybe leswi ni swi vulavulaka maybe i'm talking nonsense go to hell to the nearest hell in you and there is nothing that you can do there is absolutely nothing you can do um, mm, so akuna problem people ni vona siku ra kahle um kuna group yi nga ko yi nga creatiwa ya ku chelachela timali alaya um na na ta share link ya kona ka facebook humesa humesa kwela ntsongo mi kotaka kona ya a va and van'wani va ta twisisa ku ri maybe hu pfuli ya ti-condolences ti-condolences swa swa humelela swi sweswo anyway kwala misaveni so wa ya chela loko ri na mbilu ya kahle ri na mbilu ya ku twela vusiwana or a va te hava na mali ya nkosi sweswi mi ta ku hava hi va humeseriwe mali hi mhaka ku na mali ya nkosi no ku titwela ka munhu um rest in peace swimanimani so ta ta share link liya mi ya mi ya cheletela mali ya koho kokwala mi cheletela mali ya koho ku na list leyi nga ku fambeni kahle swinene so a endleni ni tano a endleni ni tano um swi tele leswi hi nga ta swi vulavula after was too soon but there is a lot of things that we're going to talk very soon eh, maybe after funeral and all that a yimile ku lava tatwa ku ti-funeral arrangement ti fambisa ku yini but mm, ah, wa n'wi twa munhu ku tshame ni tshama rivoni ya mina munhu i ri kasi rivoni ya hi le kwini ni tshama rivoni ya mina kuma ku tshanyeni ku rivoni ya hi le kwini wa ni ta ni tambela la ka facebook ni tshama rivoni ya mina n'waku yaloye a nga tsala swo famba ku tshayela kwala a nga tsala swo swo va rivoni ya ni tshama ni tsala va rivoni ya mina

Mila ngo kuma tla black la. Palo ya miri bantsongo. Bye bye.